Ka salad awm a, hei salad, fries, burger hi lian lutuk a engtiaih tur nge pawh ka hre thiam lo. Hi guys, ka channel a kalo lawm ve ve ka che u. Ve in chu Chinese garden a ka rila. He Chinese garden hi Jurong Lake Garden chhung a awm a ni a. He Jurong Lake Garden hi a zau khawp mai a mipui te tan a siam a ni a. A chhung ah hian playground naupang infiam na tur chi hrang hrang te swimming pool cafe restaurant Chinese garden Japanese garden -- Ahh skate park leh starbucks te thlengin a awm a water sport lampang te pawh kayak tih te hei fishing tihna hmun te pawh a awm a ni a zau in a nuam hle mai a exer la la te pawh an tam thin hle chinese garden lam pan ang aw kan hma ah hian in hei zam zo an tih ang kha an lo phun dal mai a lunglen thlak reuh khawp mai a kan hmu lohna pawh a rei tawh khawp mai kan en vel chhin a hei. A lung len thlak kan naupang lai ka hmuh bak kha ka hmu leh ta miah lo mai a chuan kan en chhin vel a ni a bulah khuanin derhken par te lo awm a thil hi mawi tak leh awmze nei tak hianin ti hian an chei a an ni chu enkawl tu tha tak hnuaiah hian a mawi khawp mai. So helai kan thaka mi hi pagoda ania zanah hian light khi building sang chimawh zanah te hian light an ti eng puma nalh thei khawp mai tuna mi hi lotus ania ti hian hei a khat hmur mai a an par khat vek seng chuan in a mawi dawn asin aw. a par hi hei ahh awm chu awm ve phauh phauh mai a rawn sang reuh ka rin aiin hniam te te ang kha mawni ka tia mahse hei chu hei a rawn sang ve tlat a parh tawh nge la parh tha chiah lo nge ni a rawng hi nalh reuh asin han par chat se chuan in a mawi dawn teh reng nena. Cafe ah ka lang aw helai hi hei chinese garden chhungah hianin cafe an lo siam a he cafe hi eden cafe an tia mizo tawng chuan eden cafe kha a ni mai a hian hei a vibe te hi nawm hmel reuh lutuk a nih chuan tih ah hian hei mi thenkhat hnathawh pah te an tia hian an thu a hei relax pah te an nawm hmel reuh khawp mai sawpui pute a awm a.

Helin ke ei dawn ka kei pei tawh lo. Thil lian lutuk a.

An toilet hi kan hmuh ve hrim hrim ang che u. Hei hi sial ve riau a bang hi an han ti nei lo maw. Hei hi automatic a nia chuan hang kan tia. Sial lei daih khawp mai. Helai ah chuan automatic hi in hmang nasa tam zawk hi a ni a ni tlangpui auto hi maw. Khan kan hmang zo a kha ti hian tui kha safe em em in. darthlalang lo awm a thlai an en bawk an lut chin ang zanah chuan a mawi tak light a lo eng that mai a chhun aiin a nalh zawk. A mawi lutuk zarah chuan a eng si. Hei lantern an Chinese lantern te ni lo khai a eng vek a ni zarah chuan chhun ah kha chuan a eng lo a, hei hetiang a eng kual a mawi reuh lutuk. Saw lamah te pawh sawn hei luh pheina ang deuhin a awm a ni sawn. Lotus a hnah khaw lian hlauh a si. Han par khat teuh se mawi dawn teh reng hian kan thu chhin ber ka tla thum lut meng a kan ngheng leh chi ka hlau deuh ti deuh khan mawi lutuk.

Tawp thlengin kan kal chhit dawn mi kawtah sawn mi an thu bawk a. An inchhai ve nasa hlawm khawp mai. nuam tak ka hawi na reng si khi tho heu heu e so in ngai chong te po ani ko angoi Thank you.

Hei siam dan tur hi an hre mai mai loh hian light a nia hei thutna lungpui ang tih thutna te camera ah hian a lang mawi lo vawk a taka mawi.

Thla kan han la vek chin dawn lo. Kan thu vel ral ral mai. In ngaizawng ho han len vel nan chu na luah ve dawn bawk a ni. Twin Twin Pagoda nia hei. Tuna kan awmna hi Twin Pagoda a intia kan lawn chho ang a. Kal khi a thu nuam.

Ui a relaxing lutuk a mah hi helai hi maw thli a thaw nuam si. Ral leh lampang ah sawn saw lai ah sawn i a chung ah sawn garden ang deuh te pawh an awm a tah sawn kan thu thin a. Hei se lai ah sawn boat vel te pawh awm. mrt te lo lang thei a lawn chho chin ang aw hei stairs ang ve deuh lo awm a kawi ko chho khawp mai stairway to heaven a ni ringawt a tho lutuk.

Twin Pagoda an tih pagoda chu hei Buddhist ho rin dan ah kha chuanin an mahni an vanram kai lawn maw an vanram kal kawng ang a ni leh ta. A chhawng tin ah khan an rin na ang khan hei thengsang ahh a chhawng tin khan awmzia kha an mahni ah khan an nei ta a ni chu. Chuanin a chhawng a san pauh leh an vanram kaina kha hnai tawh ang khan an ngai a, an Pathian te hei Buddhist chuan Pathian chi hrang hrang kha an nei ta khatiang an awmna ang a khan an ngai ve bawk. Chungah kan lawn chhin leh ang. Oi, a view a nuam lutuk. Chui thu nuam si. Hei inti ha dam nana tha tak. Tlo tu hi nei ve reng ni khuku tha ten la ve nasa.

Khi thaw ri vuk vuk thei nia an awm dan hi thawi vauh vauh mai teh ang. A nuam lutuk kha dam sawng sawng. Awle tizawng kha tun tum video tan ni se ka video te min lo en sak avangin ka lawm e next video ah ka inhmu leh theuh dawn nia aw bye.